Da chi'n cofio tro diwethaf o'n i'n siarad, o'n i'n sôn am diwnio ceir, do. Wel, fi wedi gorfod prynu car newydd, dechrau'r hyn. Dyma hi, uh, Alfa Romeo Mito eto, ond un ddi y tro yma. Um, Y Quadrifoglio Verdi, top of the range. Dyna ni. Ond, fel o'n i'n deud, tiwnio ceir. Weithiau, dych chi'n dod o draws pethau, mae pobl eraill wedi gwneud, yn enwedig gyda'r ffordd mae'r car yn edrych, dych chi ddim wir yn hoffi. Nawr mae hwn yn dod o'r flwyddyn 2013. Nath y logo yma ddim dod mas tan 2016, felly mae hwn yn ffeic. Ydy, a fel y welwch chi, fi'n gallu tynnu fo'n syth bant. a dyna'r logo go iawn, chweld. Dyna'r un cywir am y flwyddyn 2013. Ond beth bynnag, os ydych chi, mae rhywun wedi dechrau'n barod, Newid y logos i gyd. Ac uh, felly dwi eisiau newid rhain. Nid, nid hwnna'n unig, hefyd, mae rhain, chweld y centre caps, mae rhain yn costio 12 pint a 50 ceiniog i'r un, 50 pint am set cyfain. Mae rhain yn costio chwe ffint am set cyfan. Yep, rubbish. Ddim digon da am Alfa Romeo, beth bynnag. Mae rhaid fi dynnu rein mas, a fel chi'n gweld, mae gyda fi olwynion hyfryd newydd, 18 modfedd reina, ac maen nhw newydd wedi cael eu refurbisho. Ei hail adnewyddu, efe, na'r gair? Beth bynnag. Fi eisiau tynnu rein mas nawr. Os fi'n defnyddio screwdriver ar hwnna, Dwi'n mynd i craf i hwn a gwneud cawlach ohoni, felly dwi ddim eisiau gwneud hynny. Felly be wy'n mynd i gwneud? Ha ha ha, ie, yeah, drilio fe mas. Dechrau yn y canol, fi'n mynd i drilio trwy fyna, a wedyn tynnu fe mas, a wedyn mae rhain newydd gyda fi. Felly, dyma sut mae gwneud o. Y ffordd all, wrth gwrs, yw i dynnu'r olwyn bant. Ond mae hynny'n meddwl tynnu'r jac mas, rhoi de lan, a wedyn, ti'n modd, fi o hyd yn o dan berig o grafu rhywbeth, a wedi eisiau gwneud hynny. Felly, mae hwn yn haws. Gwylia hwn nawr. Ar y dig, gyda'n siw bod gen ti marc yna i bwyso arni, fel ti ddim yn llithro a crafu rhywbeth. Mae top hwn yn aluminium, dwi'n meddwl. Felly mae'n cymryd rhyw amser i fynd trwy hwnna, ond pan ti'n trwy'r alwminiwm a mewn i'r plastig, mae fe'n mynd yn reit gyflym trwyddo fo, felly ar y deg. O, dyna ni. Reit, nawr tynnu fe mas. Wi'n gwneud e gyda'r bit fel hyn, dechrau. Come on, ti'n dod, come on. Oh. Falle bydd angen rhywbeth arall arna i gwneud hwnna. Oh, dyna ni. Bant. Mi'n gallu tynnu hwnna bant. Hwnna, come on, gyda bant. A ni. Da da da. Da, da, da. Ac yn ola, da, da, da, 12 pint a 50 ceiniog. Ond dych ar hyn nawr. Mae mor brydferth. Dych ar hwn. Chi'n offi hwn. Ac mae fi'n dof mewn fel parsel bach, fel anrheg. O, oh, mae'n neis. O, oh, dych ar hwnna. Mae fe fel rhyw fath o gemwaith yn dwe. Hyfryd. Newydd sbon. Reit, i rhaid ein mewn, y peth gorau i gwneud, mae'n mynd i cymryd, beth mi ddefnyddio fy nwylo, uh, fy nau, fy nwylaw i gwneud hyn. Um, a ti'n gofod gwthio ar bob ochr yn yr un maint a wedyn jyst gwthio fe syth mewn. Mi'n mynd i trio gwneud y gwrdd un llaw, cawn ni weld. O! Ddim yn ddrwg o gwbl. A, a dyna ni, dyna sut chi'n gwneud o. Eisiau taclus o'r nonsense yma. Dyna ni. Bach yn hapus fan hyn. A diolch yn fawr, gwelwch chi tro nesaf.